Merci, Här President. Haut stëmme mer déi éischt strukturell Mindestlounerhéijung zanter Joerzingten. An et schéngt scho bal eppes Historesches ze sinn, mat deem mer et hei ze dinn hunn. An duerfir huet de Rapporter, mengen ech, och zu Recht op déi historesch Schlësseldaten higewisen am Bezuch op de Mindestloun hei am Land, fir de Wäert, och den historesche Wäert vun deem, wat mer awer haut hei stëmme, wierklech anzeschätzen, mengen ech, mécht et Sënn, datt ee sech emol ukuckt, wat dann eigentlech d'Funktioun vum Mindestloun ass. Als éischt, an dat schéngt kloer ze sinn, ass et dee Betrag, ënnert dee legal keng Lounaarbecht zu Lëtzebuerg ka renumeréiert ginn. Et ass also eng Zort Indicateur fir de Mindestwäert vun der Aarbecht. E betrëfft zweetens ganz vill Leit, ronn 60.000 Salariéen hei am Land bezéie de Mindestloun, wouvun der 82 Prozent, also déi iwwergrouss Majoritéit, Vollzäit schaffen. An enger Stad wéi Esch sinn dat 36 Prozent vun alle Salariéen, déi de Mindestloun verdingen. Et sinn allermeeschtens Leit, déi bei engem Patron schaffen, dee kee Kollektivvertrag huet, déi also net an de Genoss vun deene soziale Fortschrëtter kommen, déi d'Gewerkschafte gemeinsam erkämpft hunn. An dann fir och der Madame Hartmann a vu mär ganz héich geschatenen Här Krieps ze zitieren, Et ass eng Zort Kollektivvertrag vun deenen, déi kee Kollektivvertrag hunn. An drëttens, an dat ass eng net onwesentlech, vläicht esouguer eng ganz wesentlech sozial Funktioun, well mam Mindestloun zesumme geet nämlech e gesellschaftlecht Verspriechen, wat konstitutiv ass fir dat mer, fir dat wat mär sozial Kohäsioun nennen. An et besteet doranner, datt e Mënsch deen Vollzäit schafft muss kënnen dezent vu senger Aarbecht liewen. Aarbecht muss virun Aarmut schützen, an dat virun allen sozialen Transferten. An do läit d'Kromm awer an der Heck hei am Land, an och dëst Gesetz kann dat Verspriechen net anhalen, och wann et zumindest an déi richteg Richtung weist. Zu Lëtzebuerg ass an den leschten 10 Joer den Aarmutsrisiko op eng dramatesch Aart a Weis geklommen, vun 13 engem hallwe Prozent op entretemps iwwer 18 an engem hallwe Prozent. An déi selwecht Entwécklung gesi mer och bäi de Working Pooren, also deene Leit, déi dem Aarmutsrisiko ausgesat sinn, obwuel se eng fest Aarbecht hunn. Do ass dee Prozentsaz vu ronn 9 Prozent op entretemps bal 14 Prozent geklommen. An dat huet ënner anerem domadder ze dinn, datt déi niddreg Léin an deene leschte Joren an deem selwechten Zäitraum also wesentlech méi lues geklomme si wéi déi héich Léin. An dat beléien alleguer d'Etüden, déi mer dozou virleien hunn. Dat heescht näischt anescht wéi datt d'Akommesschéier tëscht den nidderegen an den héije Léin ëmmer weider ausenaner klafft, an dat ass och en Deel vun där sozialer Realitéit hei am Land. De Statec rechent zanter kuerzem all Joer aus, wat een zu Lëtzebuerg brauch fir dezent, Liewen ze kënnen, an dat waren 2018 ronn 2.000 Euro netto, genau 1996 an net 1922, well dat war, dat sinn nach Zuele vun 2017. Dat heescht, datt den Nettomindestloun zu Lëtzebuerg eng Differenz zu deem opweist, wat een eigentlech bräicht, vu ronn 250 Euro. An och mat deenen Upassungen, déi d'Regierung dëst Joer gemeet huet, sief et déi traditionell Upassung vum Mindestloun un d'Lounentwécklung, sief et d'Steierreform, wéi och dës strukturell Erhéijung, läit de, bleift den onqualifizéierte Mindestloun nach ëmmer däitlech ënnert deem, wat de Statec virrechent, wat een zu Lëtzebuerg brauch, fir dezent liewen ze kënnen. Dës Erhéijung vum Mindestloun, déi mer elo stëmmen, ëm 0,9 Prozent, bedeite ronn 18 respektiv 22 Euro, déi 60.000 Salariéë elo méi kréien. Dat ass a bleift an eisen Aen awer eng Drëps op de gliddege Steen. A fir ganz vill vun deene 60.000, nämlech 60 Prozent, läit dat och nach ëmmer ënnert deem, wat se brauchen, fir dezent ze liewen. Duerfir menge mär als Lénk a bleiwen dobäi, datt mer eng substantiell Erhéijung vum Mindestloun weiderhi brauchen. A mer mengen dat zesumme mat de Gewerkschaften, zesumme mat de Salariatskummer an zesumme mat de Sozialverbänn fuerdere mer eng Mindestlounerhéijung ëm 10 Prozent. Well eréischt dann kann dat fundamentaalt gesellschaftlecht Verspriechen op éierbaart Liewen duerch Aarbecht erfëllt ginn. Eréischt dann sinn déi Betraffen net méi d'office op staatlech Almosen ugewisen, wéi de Rapporter kierzlech nach gesot huet. An eréischt dann sinn d'Bedingungen iwwerhaapt erfëllt, datt et de Leit gutt ka goen, Wann et dem Land gutt geet, soen ech Merci. Merci villmools, Här Marc Baum. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Sven Clement. Här Clement, Dir hutt d'Wuert.